Il laisse pas beaucoup d'espace dans la défense madrilène. Maintenant peut-être la passe et le tir peut-être maintenant non contré. Dat war ze vill verspillt do vum Paris Saint-Germain. Amplaz do de Ball direkt eran ze ginn, hu se probéiert eng kleng Roulette ze maachen. Dat ass net gelong. Elo hei op der lénker Säit en eent géint eent, awer trotzdem ass et de Marcello mengen ech deen dat war, deen de Ball hei interceptéiert. An elo geet et ganz schnell op de Säite vun de Madrileenen. Rodrigues.
Wou de Cicinho de Ball elo erausspillt no riets, do leeft nach eng Kéier een, dee geet an d'Déift, freet de Ball, gëtt awer eng Kéier gestoppt an de Ball ass verluer. Mir hunn den Dex, deen erëm Am Ballbesëtz ass, wéi gesot, Weltmeeschter d'lescht Joer am Oktober ginn op der Paris Games Week. Elo ass en am 16 Meter, kënnt un de Ball, ass nach ëmmer um Ball, probéiert elo de Schoss ze maachen. Et ass bëssen hin an hier. Cicinho bleift awer an calméiert elo dat Spill. Mir sinn et gewinnt vum Cicinho, e gan, e Spiller dee ganz, ganz roueg ass, mental ganz, ganz staark ass an och ëmmer säi Spillstil bis zu der leschter Sekonn, bis d'Nospillzäit, mécht an ni probéiert iergendwéi vu wäitem ze schéissen, probéiert wierklech déi richteg Occasioun ze hunn fir en honnertprozentegen Occasioun ze hunn dann. Jo, et ass wéi am richtege Fussball och. Do ass natierlech ëmmer d'Fro déi sech bei den Trainer stellt, stelle mer ëm, adaptéiere mer eis dem Géigner oder zéie mir einfach dat Spill esou duerch wéi mer et kennen, drécke mer dem Spill eise Stempel op an jo, de Cicinho ass definitiv ee vun deenen déi sech am Fong guer net duerchernee maache loossen, mee am Fong just nëmmen hiert Spill duerchzéien. An och esou zu Chancë kommen op alle Fall. Ganz genau. Mir hunn elo gesinn, den éischte Schoss, deen ass zwar bäi wäitem driwwer gaangen, mee op d'mannst hu mer en éischte Schoss gesi vun de PSG an d'Persoun vum Dax. Elo hoffe mer, dass mer nach e bësse méi Occasiounen kréien am Match, fir och den éischte Gol ze gesinn. Dax qui est beaucoup en possession du ballon. Je pense qu'il a plus de possession que Sissigno pour l'instant, les 34 premières minutes du jeu.

Capté par la défense parisienne. Lucas. An den Dax huet erëm de Ball an probéiert een ze fannen, spillt en elo eriwwer op de Ben Arfa, deen do ass, Pastore. Vläit kritt e lo seng Occasioun, Pass an just dotëschent. Ouh, ganz knapp, do huet eng Fousspëtz gefeelt. Soss hätt et hei eventuell ganz geféierlech kënne ginn. Ganz nach net fäerdeg, den Dax bleift am Ballbesëtz, huet elo nach eng Kéier, spillt en an d'Mëtt op de Cavani an de Schoss just, sa passe juste au-dessus. Méi Occasiounen op der Sait vum PSG momentan wéi op der Sait vum Real Madrid. An Arbitter päift och zur Halbzeit, do gesi mer et, dass ee Schoss op enger Sait an op der anerer Sait feelt nach ëmmer. De Schoss dann och mol, dass déi zweet Halschent elo e bësse méi amusant gëtt, dass mer méi Occasiounen hunn a mir si gespaant. Mir lancéieren déi zweet Halschent.
Elo hu mer lénks ënne gesinn de Zinézine Zidane, den Trainer vu Real Madrid, dee jo och emmer bei der Juve gespillt huet. Grousse Spiller, elo allerdings op der Trainerbänk an dat ass am Fong elo deen, deen op strategesch an takteschem Plang d'Fiedem bei Real Madrid zitt a mer gespaant, ob deen eng Ëmstellung virhëlt. Bis elo kee Wiessel op kenger Säit. Och vun takteschen net wéi vu Spiller, se kënne jo allezwee wéi a Wierklechkeet dräi Mol wiesselen. Mol kucken, ob se dat, deen Joker vläicht och zéien. An hei den CR7, de Cristiano Ronaldo, dee sech iergendwéi nach net kann duerchsetzen hei an deem Match. Dat ass richteg, CR7 ass nach net ganz vill zum Virschäin komm momentan, mee wéi et am Moment an der Realitéit och ass, dann ass en do fir de Gol ze schéissen momentan. Jo, onberechenbar dee gudde Mann. Gesäit een en wärend 60, 70 Minutten net an dann op eemol, zack, wéi e Beiestéch ass en do. En ass den 3 mol do. Ben Arfa. Voilà. Ech hunn d'Gefill, datt Cicinho e bësse méi héich gestallt huet. Ech hat et nach net gesinn. Mee momentan och e bësse méi en héije Pressing. Dat gëtt natierlech elo Méiglechkeeten och fir den Dax fir iwwert d'Säit ze kommen, wat en och elo mécht. Elo sicht en awer elo natierlech e Receptionnist fir de Ball. E muss iergendengem de Ball ginn oder muss en Dribbling probéieren. Momentan deckt en de Ball gutt of, hält e gutt. An elo mengen ech kënnt och d'Pass. Elo hu mer Méiglechkeeten. Gutt gespillt do. Kënnt ëmmer méi no elo. Dribbelt nach. Sicht elo de fräie Mann fir zum Ofschloss ze kommen. Spillt an d'Mëtt an elo wär et och souwäit. An et ass dee Goal! An et ass de Goal fir den Dex. PSG 1, Real Madrid 0. Gesi mir nach eng Kéier de Replay. Direkt net ugeholl de Ball, mee wou en dann do och steet, stung en natierlech goldrichteg fir de Ball do eran ze dicksen. Absolut, ech hunn am Ufank gemengt e wär e bëssen ze vill verspillt mat deem Ball, huet et awer fäerdeg bruet deen Ball relativ gutt hin an hier ze ginn, bis effektiv dann de Lucas fräi zum Schoss koum an do hat et och scho gerabbelt. Eent Null also fir de Paris Saint-Germain, den Dax deen mat Eent Null a Féierung geet an elo huet natierlech. An do war d'Chance fir en Eike ze maachen, Nosschossméiglechkeet, war net richteg dru komm de Kappball.

Si sinn jo deen elo ganz fräi liwwer lénks kënnt, do wäerte Flanke kënnen an do ass um zweete Poteau den Goal! Goal fir de Cicinho! Déi zwee maachen et spannend, dass een deen traul. Ass et verdéngt och de vun denger Vue hier? Liicht Virdeeler vläit fir den Dachs och vun der Possessioun hier, mee trotzdem, dass wéi mer et schonn oft gesinn hunn am Fussball, dee wou d'Goaler schéisst, dat ass am Fong deen wou, jo voilà, dono d'Nues vir huet. Absolut. Et ass u sech egal, wien déi meeschte Possessioun huet. Ech mengen, bescht Beispill ass Barcelona. Déi hunn dann 60, 70 Possessioun, Prozent Possessioun an trotzdeem ass et net ëmmer déck des Saison gewiescht. Voilà. Dat ass absolut richtig an esou ass och mäi Feeling. Absolut déi Analys. Dacks huet e bësse méi vum Match, légèrement. Méi awer de Cicinho huet elo gutt reagéiert, hunn ech fonnt, nodeems en de Gol geschoss goen huet. Bësse méi gedréckt, bësse méi opgemeet an och mat Occasioune elo belount ginn a virun allem mam Gol. Elo villäicht nach eng Chance an do ass den Zwee! An de Cicinho geet an Féierung mat zwee eent. De Public gëtt och wakereg, elo lues sinn se och méi do. Ech mengen, se waren e bësse betraff, well de Lokalmatador hanne war. Vläicht och, vläicht ass dat och de Grond. Duerchaus, duerchaus. An hei hu mer dann och d'Bestätegung vun deem, wat mer virdru gesot hunn.

Voilà, grousse Merci un Iech, dass der hei waart. Mee dat heescht nach laang net, dass et elo eriwwer ass. Hei geet et natierlech weider mat deem Main Event, wann een esou wëll soen. Mir hunn nämlech déi zweet Halleffinall vu League of Legends, déi elo um Programm steet. Am Hannergrond sinn eeben déi zwou Mannschaften, déi schonn am gaange waren, sech an deene leschte Minutte waarm ze man. Déi technesch Problemer, wou mer beim leschte Match haten, hoffe mer dann och elo an de Grëff ze kréien. An et kann ee ganz gespaant sinn, ween da lo am Endeffekt d'Nues vir huet bei dëser zweeter Hallwerfinall. Wéi gesot, hei op menger, wann ech mech esou dréinen, op menger Lénker, mat de roude Foarwen, ass et Waveplay. An eist lëtzebuergescht Team hei op der anerer Säit, Mad Turtles, déi verréckte Schildkröten. Huet dat eppes mat Mario ze di, Jongen, oder absolut guer näischt?
Mir komme gläich erop an da wäerte se déi Fro beäntwerten. Elo hues de awer scho gestallt, da kënnen ech schonn iwwerleeën. Meng Charge ass fäerdeg. Ech soe villmools Merci un de Public fir de Match. Ech hu fonnt, et war gutt Ambiance. Virun allem, wou bemol Lëtzebuerg a Funktioun vum Cicinho déi zwee Goler geschoss huet. Villmools Merci dofir. Meng Charge ass fäerdeg. Je repasse le micro à Mathieu. Ah, tu vois, le timing il est génial. A villmools Merci. Ech wënschen lech nach vill Spaass bei League of Legends. Villmools Merci. Merci Fabio.

Nous no parle de français. Ah euh just test yeah.
Einfach jo ähm nee.